Abaayewa a muhu no yi, wadi nineteen years. Yɛfrɛ no Comfort Adu. Ɛnnɛ yi, wakɔ akɔdi polisifoɔ nsam ama ɛnnɛ yi nso nhwehwɛmu rekɔ so. Na nea ɛwom nyinaa ne sɛ, wabɔ mmɔden ara akɔ fake kidnap, ɔne ne boyfriend akɔ fake kidnap akɔgye ne maame mu sika bɛyɛ two thousand Ghana cedis. Meka wo sɛ, aha yɛ Big Joe Official on YouTube. Wadaroma, wohwɛ yɛn videos no na wo subscribe to our channel sɛ ɛbɛyɛ a anytime biara yɛbɛdrop video biara, wo nsa bɛka bi. Mpakyɛw wobɛtumi a, yɛ a na wa like na wa share video no bi nso ama yɛn kama paa. Yɛsrɛ wo yɛ comment section no nso bɔ mmɔden ara na gya wo comment wɔ hɔnom na yɛbɛkenkan ama wo. Wadaroma, yɛnkɔ nsɛm no so. Na abaayewa a wadi 19 years a ɛnnɛ yi yɛfrɛ no Comfort Adu a ɔne ne maame mu ne ne papa mu nyinaa firi ɛyɛ Breman Adamanu, Ndɛ Asekuma, Adobɛn, Brakwa District no mu Hmmm ɛwɔ Eastern region anaasɛ Central region to be precise, Central region, ɛhɔ na wɔn nyinaa wɔ. Na deɛ ɛkɔ bɛyɛ ne nyinaa ayɛ sɛ abaayewa yi bɔɔ mmɔden a, abaayewa yi ɔsua adwuma, hmmm ɔyɛ seamtress a, ɛnneɛ ɔyɛ apprentice a ɔresua adwuma. Ɔne boyfriend no kɔhyehyɛɛ ho sɛ oh ɛɛ me maame me agya wɔn wɔ kakra nti ɛnneɛ yɛnkɔ fake, yɛn fake sɛ moakye me na mo mo demande sika mfiri wɔn nti nhyehyɛeɛ no nya baa so maa Wɔn fekii kidnap no ma wɔn ɛɛ abranteɛ baako a ne maame mmoa according to ne maame mmoa yɛ ne wɔn dii nkɔmɔ kyerɛ sɛ abranteɛ bi frɛ wɔn a na wɔn se ae mo ba baa no yɛakye no na kye a yɛakye no no ɛne yɛde sika ato no kɔn mu dendendendendenden ɛnti mo amfa sika bɛyɛ two thousand Ghana cedis ransom amma a ɛneɛ mo ba baa no Yɛbɛku no afiri wiase. Enti ne maame mo tee saa nsɛm yi a, anyɛ wɔn dɛ koraa. Ayamhyehye agya, ɔbaatan ne ne ba, wɔn nso yɛɛ ntɛmntɛm so wɔ hare so bɔ mmɔden ara kɔ kɔyɛɛ asɛdeɛ sɛdeɛ ɛsi sɛ no mfa. Na ɛno mu na nhwehwɛmu kakra kɔɔ so na wɔhuu sɛ, no, abaayewa no yɛ adeɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔdeceive wɔn na nsɛm no a ɛrekɔ no, wɔn ara wɔde wɔn ani kari a Eh, two thousand Ghana cedis deɛ, ɛnyɛ sika bi a nka wɔsɛ sɛ kidnappers kye wo a wɔn bɛ demande. Nti wɔn hwɛ mu na wɔn hu sɛ no ade no bɛtumi ayɛ prank anaasɛ ɛbɛtumi ayɛ fake. Nti wɔn kɔ bɔɔ polisifoɔ amaneɛ ma polisifoɔ yɛ ahohare so ɛyɛ Asinfosi police ɛyɛ ahohare so bɔ mmɔden a ɛyɛ nhwehwɛmu na wɔn kɔ kye abayewa yi. Hmm, wɔn kɔ kye abayewa yi a afei deɛ abayewa yi n'anum nsɛm ɔka different issue koraa. Nti ɛnɛ yi abayewa no ɛda polisifoɔ kuku mu a ne maame Felicia Apple aha ne polisifoɔ reyɛ nsɛm no mu nhwehwɛmu a kyerɛ sɛ nea ɛkɔbaeɛ pɔtee maa abaayewa yi bɔɔ mmɔden a ɛne ne boyfriend no hyehyɛɛ ho sɛ wɔnkɔ nkɔ fake kidnap no. Apolisifoɔ reyɛ nhwehwɛmu na wɔde wɔn findings aba abɔnten. Na meka sɛ ha yɛ Big Joe Official on YouTube. Wadaworo ma yɛn videos no, like bi ma yɛn na share bi nso ma yɛn. Yɛda ase bebree. Ebɛn na ekeep ato dɛ mese sɛ ɔammfa sika no amma no a? Ehee. Ɔammfa sika no amma no a, onngyaa no a ɔnnyɛ dɛn? Ɔmma. Ntsi yegyina mɛbɔ a mesi nka yɛmfa asɛm bɛyɛ police station a mpo na mesi mpo mekã no a, bi so na bue yɛ ɔde ayɛ me hye na ɔde ayɛ dɛ ɔde eku akwadaa no. Ntsi ɔde saa deɛ yɛnsɛndi sika no mma no. Yɛnyɛ ne nɔma. Dzin a yɛde sɛndi sika sɛ ne dzin aba. Wɔyɛ eyi, wɔfrɛ no dɛ wokɔyɛ Ghana card na ade a, wo biribiara, wo picture na ade biara ayɛ dɛn? Ɛwɔ ekyir koraa back koraa a yebotum yɛayɛ dɛn? Yɛakye bɔɛ no. Nna ɛno de yɛde sɛndi sika yi ma no. Nna yɛfrɛ bɔɛ no, bɔɛ no se saa deɛ yɛasɛndi sika no deɛ ɔkɔ efa no akɔ. Kwan wo ne wakɔ ma ne car no wayɛ dɛn waba nti ɛhɔ na me ba no frɛ ne yanko no sɛ wɔde na ɛbɛgyina ɔde na ɛbɛgyina anohwɛ mu nti yɛmmla yɛmmla ne yɛmmɛyɛ dɛn yɛmma fa ne yɛfa tae dze kɔfa no yɛbaeɛ a me ba ka kyerɛ me sɛ time a ɔno ɔforo car no a wɔkɔ no wahu hwee wahu ade ɔhu yɛ asɛ wɔde na ɛkɔdu forest no na me sɛ m'abla woyɛ akwadaa bɔne sɔre no a wode ma abla na ɛma yɛbaeɛ no nyɛ saa sɔre wei na wode yɛ dɛn wode ma abɔɛ no. Bosea na yɛkɔbɔe ɛnam ayamhyehyeɛ nti, ɔde saa kasa no baeɛ a ɔmaa yɛbɔɔ no nɔma ma afei yɛsɛnee sika no de maa boy no. Ɛwɔ sɛ nea yɛansɛn nneɛma no a, the way a boy no nso wa keep no akɔhyɛ baabi a yɛn nso yɛnnim hɔ, ɔno nso yɛfrɛ ma berɛ no a na kyerɛ sɛ boy no agye ɔbaa no phone no koraa mpo ma ɛkuta no. Enti ɛyɛ a na ɔde yɛn aka broken, borɔfo, kakra ara na watɛn yɛn aba Fante. Ei, akwaa ni wobɛhu, boy ni wobɛhu, saa deɛ a sɛnee sika no yɛ dɛn? ɛmfa ma no. Nokorɛ nso yɛsan de sika de maeɛ no no ɔhyɛɛ yɛn fifty minutes ɔse ɔkɔ ɔno ɔyɛ adwuma wɔ baabi a network wɔ nti ɔno ɔkɔ site na wako wa wako bue abofra na wayɛ dɛn nti ɔhɔ no mu no na meka sɛ meka kyerɛ wafi sɛ saa deɛ a wode sika no yɛmfa ma no na mmom ɔmma no abofra no mmra na abofra no baa Kwan a ɔne yɛn faa so a yɛsan nii sika no de maa boy no, ɔnkɔ ɔmmɛ ɔmmra yɛmma yɛnyɛ no kikiki na ɔnkyerɛ kwan a wɔde no faa so ansa na yɛsan nii sika no, saa sika no de maa boy no a boy no nso ne nɔma a ne din nyinaa wɔ yɛn fon no so seesei ara no, yɛsan bɛka boy no ne yɛayɛ dɛ, ɛnna fa mmra kwan so. Ɛnna yɛhu no wɔ forest no mu de no kwan ni, ɔte hɔ. Wadrɛse dɛ akwantuni pɛpɛɛpɛ na woesi woesi ne tsir ase sei na yɛfaa no yɛ ɔtse hɔ ɔtse hɔ sei. Ndɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛsan bɛka boy no a yɛasen ne scan dze ama no no, ɛno kwan so pɛ na yɛn so yɛpɛ sɛ yɛde no fa na yehu na abofra no nso ɔmpɛ sɛ ɔka nokorɛ no. Nti sɛ abofra no anka nokorɛ a ɔbɛka akyerɛ polisi sɛ dɛn? Mo.
Ɔmfa no ntum kɔpem time a ɔbɛka nokwar no.